Bible no nsɛbirem kaseɛbɔ. Anɔpa yi nsɛm a yɛde nam no dɔɔso, na deɛ edi mu akotene ebi ne sɛ, Etuo akasa, ne nyinaa ɛyɛ odwira afahyɛ a ɛrekɔ so ɛwɔ Akuapemma mu ama me ne wo kasa yi, ɔkra baako ahwere ne nkwa, afoforo nnan apirapira a emu wɔ dene. Anɔpa yi yɛde mu nkyemu ɛbɛso mo. Saa ara nso na Mampanin John Dramani Mahama kyerɛ sɛ, Ghana Infrastructural Plan wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ ɛkwan a yɛbɛfa so ɛbɛboa ama ɔman Ghana, yɛn mpuntuo atumi akɔ n'anim. Saa ara nso na onipa a ɛrekame akɔyɛ sɛ ɔredi anim na Anti-LGBTQI Plus Bill yɛde akɔto mmarahyɛbadwafie, Onuonyamfoɔ Ntim Fɔdwo sɛ ne bo afu ne ho pa ara deɛ ɛkɔɔ so nnora wɔ mmarahyɛbadwafie ɛfa saa mmara no ho. Mampanin dada Abedi Akyei, Yewura Bawumia nso de nsɛm ato gya kyerɛ sɛ ɔbɛsrɛ Ghana adehyeɛ nyinaa yɛ abatoɔ a yɛrekɔtoɔ no Ɛnyɛ deɛ ɛwɔ sika asɛm na yɛrekɔto aba ma no, na mmom deɛ ɔbɛtumi adi amanyɔkuo no anim, atumi ama amanyɔkuo no akɔ bɔhyɛ asase no so, ɔno na ɛtu ahene a ɛsi ahene nto aba mfa mma no. Abusuansɛm no pii ka wei ho. Anɔpa yi, wɔkyɛ adeɛ ba Kwabena Owusu Adiumi. Matena ase news team ne technical team no, obiara a na fam deɛ kama, ataa yɛn akyi na yɛde som wo sɛ anɔpa no nsaberem kaseɛbɔ. Yɛawie no sei na yɛn asɛdeɛ nie, yɛnyɛ berɛ, anɔpa yi nsɛm a ɛdenam no, ɛmu nkyerɛmu nyinaa. yɛmfa nsom.
Ago FM. Ago FM. Ago News.
Yɛhyɛ nsɛm na sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ mfiri apuei mantam mu ha yi a, na apuei mantam mu ha yi a na yɛhyɛ aseɛ afiri deɛ a odwira afahyɛ mpanin ahyɛ aseɛ de ho amammerɛ ne amanneɛ nyinaa gu akwan mu a Na afahyɛ no die no mpanin ahyɛ aseɛ redi ara ne sa. Na ɛno ara wokɔpue mu wɔ Ahwereɛ ase ɛno wɔ Akuapem South mansin no mu wɔ Apueeɛ mantam mu ha yi ara a koraa nkyerɛ sɛ ɛtu akasa ama me ne wo kasa yi ɔkra baako ahwere ne nkwa ama afoforɔ nnan apira prɛ mu ɔdene pa ara na ne nyinaa ne sɛ ɛkɔ ɛkɔkɔpue sɛ ɛyɛ Abakoma hene a ɔno wɔ Asono abusua mu wɔ Ahwereɛ ase hɔ Ɛnna na sɛ manhyia asafo asakorofa asakorofa a na ɛkɔbae sɛ ɔkɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ sɛ dedeyɛ wɔ mpɔtam hɔ, yɛde sono too so anaa yɛde tabono too so sɛ ma obiara nyɛ dede esiane afahyɛ no nti, na ɛno na ɔkɔyɛɛ amammerɛ ne amanneɛ koyii saa dedeyɛ no de firii hɔ. Na ɛno mu na nkra no kyerɛ sɛ panin baako a ɔno nso wokopue mu wɔ mpɔtam hɔ a ɔno nso yɛ panin paa. wɔ hɔ, ɛyɛ abakoma hene, ɛne ɛyɛ eh, ɔno ɛyɛ eh, abenemu hene, eh, abemu hene ɛwɔ mpɔtam hɔ, ɛyɛ ahwere ase wɔ, kyerɛ sɛ daabi, ɛnyɛ adeɛ a abakoma hene no ɛwɔ ho akwanya sɛ ɔno ɛna ɛyɛ saa adwuma no, na mmom ɛyɛ ɔno ɛyɛ abemu hene no ɛna ɛwɔ ho akwanya sɛ ɔyɛ saa amammerɛ no, ɛyi saa ɛsono no ɛfiri dedeɛ no so, saa mente me ho ase yi ɛna ɛkɔfa baeɛ a ɛnam so ma mmabunu a na ɛdi afaanu mmienu akyi ɛneɛ. Etuo totoɔ kɔɔ so wɔ wɔn ntam ma nnamnson a me ne wo rekasa yi, apolisifoɔ rebɔ amanneɛ sɛ ɔkra baako ahwere ne nkwa, afoforɔ nnan apirapira mu wɔ dene. Na me ne wo rekasa yi, Ghana Apolisisa Dɔm no ne fa a ɛwɔ Apuei Mantam mu rebɔ amanneɛ sɛ wɔn nsa aka nnipa mmaako mmaako aduana aduasa nnan, 34, sɛ wɔn mmra mmɛboa apolisifoɔ na wɔn nhwehwɛmu ntumi nkɔ so. Ɛno nti me ne wo rekasa yi, Apolisifo akakye a ɛwɔ Aburi ɛhɔ na wɔde wɔn akɔ pia a wɔboa ama nhwehwɛmu nyinaa atumi akɔ so na kasamafo de ma Apuei Mantam mu Polisi Sadɔm no yɛ Superintendent Ebenezer Tete ɔno na ɛne nsɛnkyerɛwfo rebɔ nkɔmmɔ na ɔde nsɛm ɛto dwa kyerɛ sɛ ae sɛnea yɛtee no nsɛnkyerɛwfo yɛtee noɔ no ɛyɛ nokorɛ saa sɛ nipa baako ahwere ne nkwa ama afoforɔ nnan apirapira mu wɔ den ne nyinaa ɛyɛ odwira fahyɛ ne ho amammerɛ a na ɛrekɔ so wɔ Ahwere ase ne wɔ Akuapem South mansin no mu a ɛnam so ma etututoɔ kɔɔ so ma saa awerɛhosɛm yi atumi aba mu. Polisifo kyerɛ sɛ obiara nka n'akoma nto ne yam na obiara nyɛ adwobrɛɛ na sɛnea ɛteɛ biara nhwehwɛmu biara a ɛwɔ asɛm no mu no wɔbɛhwɛ atumi ama no akɔ awieɛ na nnipa bɔnefoɔ biara a ɛhyɛ akyire no wɔatumi de wɔn abɛgyina mmara no ano na mmara no nso ne wɔn adi. Ghana Mampanin His Excellency John Dramani Mahama de nsɛm kakra to dwa, na ne nsɛm a ɔde reto dwa ne sɛ Ghana Infrastructure Plan, GIP, mpanin yi apa ho ntoma na ɛbɛtumi abɛboa ama nneɛma nyinaa atumi akɔ yie. Ne nyinaa ne sɛ ɔwia Ghana ha paa ɛrekame akɔɛ sɛ nneɛma ahodoɔ bi wɔ hɔ a ɛntumi nkɔ nkan koraa, ne titiriw ne akwan, afei nnwuma ahodoɔ. Ɔkyerɛ sɛ seesei no ɛrekame akɔɛ sɛ wobɛpie mu wɔ Ghana ha a, baabi a nnwuma kɛse ahodoɔ no nyinaa wɔ no, ɛrekame akɔyɛ sɛ akɔyɛ Nkran Kumase, ɛna ebia Apuei Mantam mu kakraa, na ebia Mfinfini Mantam abɛka ho. Na mmom wokɔ Atifi do Mantam mu hɔ no a, ɛrekame akɔyɛ sɛ adwuma pɔtee, mpontu nnwuma biara, ɛne mpo adwuma papa biara nhyɛ da nni hɔ. Ɛno nti, abɔfra ko no, ɔwiee sukuu, ɔbɔɔ ne ho so firii Atifi do a, ɔse, Meba Nkran, meba Kumase, meba Apuei Mantam abɛpɛ adwuma ayɛ. Ɔkyerɛ sɛ saa adeɛ no, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa koraa. Ɔman no nso deɛ, ɛrekyekyere a, Ɛyɛ sɛ yɛtumi kyekyere baabiara na mpuntuo no tumi kɔ baabiara. Ɛno nti, mpanin apa saa dwumadie ho ntoma a ɛno yɛ Ghana Infrastructural Plan ho ntoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɛbɛtumi aboa ama nneɛma nyinaa atumi akɔ yie na mpuntuo no, yɛkyekyɛ a, obiara nsa bɛtumi aka bi na atumi aboa ma nneɛma nyinaa atumi akɔ yie pa ara. Ɛno nti, mampanin kasɛm na ɔkyerɛ sɛ ɛno nti na n'aban baeɛ, ɔde adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ sada baeɛ Na saa asada no a Anaban de baeɛ no, ma Mampanin Nana Addo Dankwa Akufo Addo na ma yi baeɛ ɛno no bɛ guu noɔ. Wɔn bɛ guu biribiara, ɛsan kɔ tetee ho ɛyɛ Coastal, Middle Belt na afei Northern Belt ho nsɛnsɛm bi, ɛkɔ tetee ho Committee ne abadwakuo, bɛ kɔ wie akyire ɛno nso yɛahunu deɛ ɛkɔsiiɛ. Ɔkyerɛ sɛ berɛ adu sɛ yɛtumi tu anammɔn yi na ɛtumi boa ma mpuntuo a ɔman no yɛkyekyɛ no yɛtumi kyekyɛ na Ghana adehyeɛ nyinaa ɛso yɛ so na ɛntumi nkɔ basee ɛwɔ anaafoɔ ha no deɛ Ayɛ a mpontu nnwuma no, yɛn nsa ka emu fa kɛseɛ no ara, na mmom wɔn a wɔwɔ atifi de mantam no deɛ, wɔn nsa ntumi nka biribiara a ɛte saa. Mampanin John Dramani Mahama ne nsɛm nie. plan makes a strategic reset. This new approach aligns our infrastructure development with our government's big push agenda.

Ago FM.
Mampanin John Dramani Mahama na ate sɛ wɔde ne nsɛm reto dwa no. Na nnora wɔ mmarahyɛbadwafie, asɛm siiɛ, na asɛm a ɛsiiɛ nyinaa ne sɛ, Ɛdɔm kumaa maa wɔ mmarahyɛbadwafie kyerɛ sɛ nnɛ ne nansa, ɛberɛ a mmarahyɛbadwafie hyɛɛ asetena aseɛ no, ɛna nnipa bi keka wɔn ho boom a wɔyɛ mmarahyɛbadwafoɔ a Onuonyamfoɔ Rev John Ntim Fɔdwo, Asen South mmarahyɛbadwani di wɔn anim, ma yɛn wura Sam George mu nyinaa keka ho bi de ɛyɛ Bill foforo kɔtoo mmarahyɛbedwafie a saa Bill no yɛ Anti-LGBTQI Plus ho mmara na ɔde kɔtoo hɔ. Na ɛno mu na ɛbena da no wɔantumi annya ho adwuma ɛsiane sɛ na wɔn berɛ no sua paa ɛno nti wɔn na ɛhyehyɛ hyɛ nhyehyɛeɛ so sɛ Nyame adom a nnora no anka wɔn bɛdi ho abooboo. Ɛkɔduu nnora no na wɔkɔpie mu wɔ mmarahyɛbedwafie Na ɔno kɔtenaa ase sɛ ɔrebɛbooboo ho a, ade no ayera firi ɔda pepa no so, na mese, What? Ɛbaa no nsɛ na ɛyeraeɛ, ɛnneɛ dɔn kumaba no mu dwaeɛ pa ara. Ɛno anwummerɛ wo a wotiee no aka no sɛ bɛbɔɔ nne bi de maa wo, mmarahyɛbadwa fie hɔ, deɛ ɛkɔɔ so. Na ɛno na nnora mmarahyɛbadwa fie asetena kɔ awieɛ pɛ, ɛna onipa a ɔdii dɔm yi anim de Bill yi kɔeɛ, Ira, John Ntim Fɔdwoɔ ne Sɛnkyerɛfoɔ rekasa na ɔkyerɛ sɛ, Hwɛ anammɔn a NDC amanyɔkuo ne ne dɔm kɛseɛ wɔ mmarahyɛbadwa fie atuo no, wɔmpɛ sɛ wɔde Ghanafoɔ adwene di agorɔ. Sɛ sɛ mowɔ ɛɛ opposition mo se saa bill yi ɛna yɛnfa mma ɛna mam panin ɛɛ Nana Addo Dankwa Akufo Addo ansan ɛna hwan hwan afei aduru pɛn so na yɛde mmara no aba mmarahyɛbagya afei ne ho abobo kakakra no a moakɔte akyire akɔ yi afiri order paper so a kyerɛ sɛ wɔn adwene ho a ɛnyɛ adeɛ wɔn te aseɛ koraa na mmom ɛɛ ɛdɔm kɛseɛ no ma anodani onuonyamfo Mahama Ayariga di kan akyerɛ mu deda sɛ wɔn nyi mfiri so na mmom deɛ nti a wɔyi firi so ne sɛ ade no yɛdi kan paase deda mmara no yɛdi kan hyɛ deda Enti ɛno ara sɛ yɛyɛ ho nneɛma kakraa bi na yɛresan de akɔda mmarahyɛbedwafie kyea me kɛkɛ. Ɛnyɛ afei na yɛresan de abɛto mmarahyɛbedwafie sɛ yɛnsan mmɔbɔ hu bio. Ɛno nti na wɔyi fii ɔda pepa no so. Nanso yɛn wura John nti mfɔdwoɔ kyerɛ sɛ wei no ɔno deɛ wahunu sɛ ɛyɛ kwan bi a Mampanin John Dramani Mahama ne n'aban pɛsoa no fa so a wɔdwɔre saa Bill no. na ɛmma wɔn anim. Hu aseɛ sɛ
saa bill Human Sexual Rights and Family Values Bill no yɛde hyɛɛ order paper no so sɛ yɛreba abɛ take na yɛastarte apaase ɛna yɛantumi annuru hɔ ɛna yɛsɔre sɛ yɛde hyɛɛ sɛ ɛnnɛ yɛbɛba ne aba abɛtoa so ɛne ɛbaeɛ a NDC foɔ no akɔ akɔyi ato atwene yɛbisaa wɔn wɔn majority leader sɛ Wɔn nnim ho hwee, na Speaker nso nnim ho hwee, Clerk nso nnim ho hwee, First Deputy Speaker nso nnim ho hwee. Yɛrebisa sɛ, mpaninfoɔ yi a wɔn se wɔn nnim ho hwee yi, ɛyɛ hwan signature na approve bill no ara kɔduru mpɛnpɛnsoɔ a yɛgazetteeɛ bɛtɔɔ order paper no so? Yɛremma kwan ma NDC foɔ mmfa Ghanafoɔ adwene nsa bi nni agorɔ. Yɛremma kwan ma NDC foɔ mmfa. Ghanafoɔ adwene nni agorɔ kɔpa sɛ just eleven, twelve months ago politics ne propaganda NDCfoɔ de saa bill yi yɛɛyɛ sɛ NPP aban na ɛsosɔ gay nsɛm so nso yɛn yɛ pɛ nso yɛ paasee. Adɛn na wɔn mpɛ nso wɔn ɛredwane afiri ho? Yɛredimande sɛ baabi a bill no wɔn awia de akɔsɛ biara no, Wɔnsan mfa mmɛto order paper no so na ɛnnɛ ne nnɛ yi a mprempren yi ara yɛmpa ase mfa mma Ghanafoɔ esiane sɛ nananom ahemfo, asɔfoɔ, Imamfoɔ, mpanin ne mmɔfra dodoɔ no ara ɔha mu nkyekyɛmu aduɔkron mmiɛnsa na nhwehwɛmu ada adi sɛ Ghana ha sɛ wode LGBT nsɛm di agorɔ a ɛyɛ aniberesɛm de ma wɔn, ɛyɛ akyiwadeɛ kɛseɛ de ma wɔn, ɛyɛ ambɔdin kɛseɛ de ma wɔn. Ɛno nti na bere a President Mahama baa so a ne mpɛn so mmeranteɛ mmienu firii South Africa annya baabiara annyina sɛ Independence Square bɛfefee wɔn ano wɔ hɔ sɛ wɔn yɛ gay foɔ na wɔn aware nti Ghanafoɔ nso nware bi saa a abɛn panin biara ntumi anka hwee, obiara ntumi ankye no, national security obiara anka hwee ankyerɛ no no na wɔsan kɔɔ United Nations Human Rights Council kɔkaa sɛ Ɛba no huma ɛba no LGBT nsɛm a afei deɛ wɔn redwane wɔn da ntamu no yɛn mma wɔn kwan ma parliament a wɔn mmedwane mfiri ho baabi a bill no sɛ biara no ɛnnɛ yi ara wɔn mfa mmra yɛn mma wɔn kwan ma wɔn nnwane mfiri ho they must bring the bill no yɛn paase na Ghanafoɔ akoma ntɔ wɔn yam wei ɛnyɛ politics na ɛyɛ Ghanafoɔ se bill no wɔn rehwɛ anim yɛn paase ma wɔn NDCfoɔ momfa mmra na yɛn nyinaa yɛn nyina ano yɛn mma kwan ma obiara mmedaadaa obiara.
Ago FM.
Rev. John Ntim Fadwoɔ yɛ Asen South mmarahyɛbedwani ɛne ɛyi bill yi a yɛka ho asɛm sɛ ɔbaa ne ɔbaa nna ne bɛɛma ne bɛɛma nna ne ɔbaa bɛware ne yɔnko ɔbaa ne saa nneɛma no ɛho mmara a yɛpɛ sɛ yɛhyɛ ɔman mu no ɔka wɔn a wɔde kɔtoo mmarahyɛbedwa fie ho no bi ɛna ate sɛ ɛnora wɔ berɛ a asetena kɔɔ awieɛ wɔne nsɛnkyerɛfoɔ dii saa nkɔmmɔ yi. Aban lɔya panin yi, ɔno ara nso na ɔyɛ Atemmuafoɔ anaasɛ Ɔsoafoɔ a ɔhwɛ Atemmuo adwuma no so wɔ ɔman yi mu. Na Yewura Dominic Ayine nnora ne nsɛnkyerɛwfoɔ kasaeɛ. Na nnora ɔne nsɛnkyerɛwfoɔ rebɔ nkɔmmɔ na ɔkyerɛ sɛ nneɛma bebree na ɛgu n'apono so, nsɛm no bebree na ɛgu n'apono so a wɔyɛ mu nhwehwɛmu ma ɛnam so kora ebi kɔgyina kɔɔto. Ebi te sɛ Asante mantam gyamtrani de ma NPP amanyɔkuo no, Yewura Bernard Antwi Boasiako kyɛ ma wɔntumi ne n'akontaman ne ne ho nsɛnsɛm no bebree wɔ kɔɔto, na ɛno mu na ɔkyerɛ sɛ nnipa bi koraa fa kyire aba abehyia no sɛ anka ɛbɛyɛ a Kyerɛma wontumi nsɛ nsɛm yi anka ɛɛ plea bargaining no bi mmram ɛne sɛ sɛ meregye atom sɛ oh ebia mfomsoɔ no meyɛeɛ yɛnka ho asɛm ebia sikasɛm bi a ɛwom mɛtua anaa biribi a ɛte saa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyi asɛm no afiri kɔɔto na ɛnkɔba sɛ kɔɔto kwan abena ne ho nsɛnsɛm biara na ɛno mu na ɔkyerɛ sɛ Kyerɛma wontumi asɛm no deɛ Obi a ɔbɛba hɔ biara bɛka ɛɛ plea bargaining biara asɛm akyerɛ no bi, ɔka kyerɛ no sɛ dabi, kɔ kɔɔto. Esiane sɛ kɔɔto na ɛwɔ saa nhyehyɛe no, na ɛno na yɛn Wura Dominic Ayine srɛ mu sɛ ɔno n'adwuma a ɔyɛ sɛ aban lɔya panin ne ɛɛ soafo a ɔhwɛ atemmuo ne atɛntrenee ho nsɛm so wɔ ɔman mu no, ɛnyɛ ade a obiara yɛ no yodom yodom wɔ n'adwuma mu, ɛnyɛ ade a obiara de ne hwene hwanhwan n'adwuma a ɔreyɛ mu, mpo mampanin yɛn Wura John Dramani Mahama koraa. Ɔfa n'adwuma mu koraa, n'adwuma a ɔyɛ no, ɛnyɛ ade a ɔde ne hwene rehuahua mu koraa. Ɛno nti, ɛfa biribi a ɛfa mmara no ho a, ɛyɛ ade a ɔbɛhwɛ ama mmara no atumi ayɛ n'adwuma. Courts are still coming into my office na those who are pushing me to go to court and who are saying that by now convictions should have been obtained are being uh, I know.

The chief of staff has never put pressure on me to cut a deal with anybody. The secretary to the president Doctor Kalisus Mahama has never put pressure on me. On the contrary, he encourages me. He says the work is stressful, but I should keep on. The legal counsel to the president, my former boss, has never put pressure on me to cut any deal.
Ago FM.
Aban a panin ɔno ara so yɛ soafoɔ a ɔhwɛ atemmuo ne atɛntrenee ho nsɛm so wɔ ɔman mu, Dɔkta Dominic Ahini, na ate sɛ wɔde ne nsɛm ato dwa no. Spanish garlic mixture ne ne capsules wɔ dwaman so, ɛyɛ nnubena mako mako dunsia, yɛaka abom na ɛde ayɛ aduro yi. Obi biara wɔ hɔ a ɔhu sɛ ɔnan ase taatae, anaa sɛ odwonsɔ ntɛmntɛm so, anaa sikyiriadeɛ diabetes bi na ɛha woɔ, woayɛ kɛse aboro so, anaa sɛ sradeɛ adɔɔso wɔ mogya ɛɛ nipadua no mu, anaa sɛ ɛɛ mogyaborosoɔ hypertension bi na ɛha woɔ, sciatica, ɔto ase ntini no ɛtwetwe wo saa, ɔbaa a ɔkɔ afikyire a ɔfikyikɔ no sisi soɔ, anaa sɛ wote yaw wɔ mu. Spanish garlic mixture ne ne capsules, eyi de wɔ akagyinamu, atu ɔhaw yi nyinaa ase de afi nipadua anim ama wanya ahomeka de ayɛ adwuma. Saa ara nso na wo a wohome a nka bɔne wom anaa anumka halitosis yi bi ha wo, anaasɛ wodware wie koraa na ho keka wo, saa nnipakuo mmienu yi, mo deɛ monya Spanish garlic mixture ne ne capsules no a, mobɛsan afrɛ Spanish mpanin, yɛbɛma mo akwankyerɛ de aka aduro yi ho a ɛbɛboa atu saa ɔhaw yi nyinaa ase. de afi mu nipadua no mu ama nipadua no atumi agyina ne nan so. Spanish Ginkgo capsules, ɛno nso wɔ dwammaa so. Wei no yɛ anti-aging, ɛboa ma nipadua no abere biara ayɛ frɔmfrɔmfrɔmfrɔmfrɔmfrɔmfrɔm. Ɛboa ma wo werɛ mfiri nneɛma ntɛmntɛm, enti wowɔ hɔ na wo werɛ firi nneɛma ntɛm a, na ɛnneɛ woabɔ mmɔden ara apɛ Spanish Ginkgo capsules no bi, ɛsiane sɛ wei no yɛ ɛyɛ Ginkgo biloba na afei soya oil na yɛaka bom na yɛde ayɛ. Ɛboa ma mogya di afurusa no yie wɔ adwene no mu. na afei atumi aboa so ama adwene no asisi so yie pa ara ama nneɛma nyinaa akɔ yie de ama wo. Maame Akobam, Owuskobi Pharmacy, Hillside Pharmacy, wɔn nyinaa wɔ Nkɔkɔɔ ha, Paulina A. Sapon, Jodasmas Pharmacy, afei CY Agoku wɔ Anyinam, Gabson Pharmacy wɔ Koforidua, baabi pa a yɛtɔ nnuro Ghana afanan baabiara so wokɔ a wobɛnya nnuro pa yi bi atɔ. Atufoɔ mfrɛ 0266 114 111, 0266 114 111. na ne mpanin nni nkɔmmɔ mfa Spanish nnupa yi ho. Wei so nea egyina anɔpa nnɔnsia birim kaseɛbɔ a yɛde bɛsom wɔ Ago ninety six point nine kasafidie soɔ no, yɛde ne nyinaa asi Ɔkyɛ Adeɛ Ba Kwabena Owusu Adiumi na mesum anɔpa yi.